Üç ýüz altmyş sekizinji bölümde hemmejaňyzy hoş gördük dostlar. Geçen bölüm laýk basmagy unutmaň diýip köpräjik agzapdym weli dostlar. Berekella köp köp sag boluň laýkymyzyň sany köpelipdir. Bu bölümdede aktiňize garaşýan mähribanlar. Men hem öz sanymda Gahryman Arkadagymyzy tüýs ýüregimden doglan günleri bilen gutlaýaryn. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun!

Täzeje täzelik dostlar kimden täze ýüzden HZGK diýä aýdymyň ady menä düşünmedim ýöne repa düşünýän diňleýjilerimiz diýseň gowy düşüner diýip umyt edýän we klibiň sahnalary diýseň gowy käbir sahnalary berekella göwnüm ýetdi. Ylga durmasaň dolar kise diňleme kim näme diýse diýsin şony. Ýöne başyna gelýär.

Leýlimi tapdym eý, söýgimi tapdym eý. Indiki klip täzeligi gelýä dostlar Parahat Pürjeden Asman bilen Aý aýdymyny täzeje klip hödürläpdir we hemişekiler ýaly Parahat Pürje öz stilinde ýumşajyk aýdym ýumşajyk klip.

Begenç öredeme kem galanok dostlar yzly yzyna tüweleme täzelikler hödürleýä adamlar aýdymyna täzeje klip hödürläpdir we klibi gowy aýdyma gelişip dur. Maladymam özüm bilirim hasabymy bir Alla bererin Degmäň dynç alsyn gulagym dynç alsyn göwnüm Maladymam özüm bilirin hasabymy bir.

Jan Seşe hyjymyza başlaýas dostlar, elbetde halk aýdym taýym bilen başlalyň. Kim bilen? Han Pälwanow, jigisi Öwezgeldi we kakasy halypa Pälwan Hamydowdan gelýä täzeje aýdym Bu jennetdir. Eý ol keremde maňa rugsat bolsa Aý bu dünýede ýar ýar jennet bolsa Ýar gujagy şol jennet.

Elbetde, ýaňam täzeligini hödürledim. Luka, Stem, berekella, yzly-yzyna aýdymlar hödürleýär täzelikler. Bu täzeje aýdymyň ady hem Söýmek endigim diýip tanalýar dostlar. We size sorag beresim gelýär, Luka Stem bilen gepleşik gurnalymy, size gyzyklymy? Sesbirlerde galdyryp geçiň.

Dostlar geleliň tik tok täzeliklerimize tik tok şahajygymyza kim bilen gelýäs kim täzelik ýükledika bu sapar elbetde kürt gyzy Gülşirin bilen Berdi bagşydan gelýä täzeje wideolar hödürläpdirler. Gele ýaryň bir zaman söýlerim ýalmaga. Aýlar geçdim ýyllar geçdim ýöne gözleň baksyn maňa.
Geliň indi bolsa köneleri ýatlalyň şahajymyza başlalyň nostalgiýa şahajymyza başlalyň dostlar kim bilen başlasakak kim bilen ýatlasakak elbetde legendarnyý aýdymçymyz DJ Bega köneje hit bolan aýdymy prinsessa aýdymy gyzlar ýadyňyzdamy

Ybraýyma garaşýas, Hawa, gelmezden öňrägem duýduraýyň, goşmaça soraglarymyzy hödürlärimiz ýaly diýýä. Sag bol, Bähbit, ilki bilen-ä galdyran teswiriň üçin. Men geçen bölümde Ybraýym bagşymyz bilen ýüze-ýüz gepleşik geçireliňmi diýip sorag beripdim. Şoňa jogap beripsiň, berekella! We, elbetde, öňräginden duýdurar, siz soraglaryňyzy arkaýyn berip bilersiňiz. Şatlyk Kadyrow doganymyz şeýleje teswir galdyrypdyr. Elbetde, Ybraýym Nyýazmyradow ýüzbe-ýüz gepleşigimize myhman ediň. Ol Ol soňky döwür gaty galdy, aýdymlaram gowja diňlenýär diýýär. Beh, Ybraýym bagşymyz bilen geçirjek gepleşigimize diýseň sabyrsyzlyk bilen garaşýan adam köp ekeni. Indiki teswir galdyran doganymyz Bägülden gelýär. Aý maşallah aýdym täzelikler gaty köp bolupdyr mydam şeýle bolup dursun diýýä sag bol Bägül galdyran teswiriňiz üçin bu maşallah sözi aýdymçylarymyz bagşylarymyz mynasyp olaryň zähmeti biziň hem size hödürlemegimiz bilen teswirlerimiziň soňkujasy Serdar doganymyzdan gelýä. Ýene-de men! diýip gutlaýar goýupdyr. Işiňizde üstünlik, sizden haýyş bar, gepleşige K wideonyda çagyraýyň diýýär. Sag bol Serdar galdyran teswiriň üçin ilki bilenä. Elbetde ony Jeýtinur agamyza soramak gerek. Jeýtinur aga K wideony çagyryp bilýärsiň gepleşigimize.

Iý. Iý, gürläp otyryn, zapis asmandyr a bu. Telefony agzyna açyp. Bau! Berkat Ataýewden täzeje klip diýelim. Çalt ýüregim çalt urdy. Aýdym bilen aý diýip otyryn, oňa seret. Asman bilen aý. Indiki klip

Elbetde, kült ýazmandyr. Kült başdan aldyr ne? Ikinji teswir okajak diýip, ol pikir edipdir, Yhlas Bullyýew ýene birinji bolup ýazypdyr diýip. Yhlas Bullyýew birinji bolup ýazanok bu gezek. Dostlar, indiki teswiri galdyran doganymyz Bähbit Pirni. Dostlar, indiki teswiri galdyran dostumyz Bähnit. Oý Allahym. Nädip Boldy. Öý gepleşikmi aly berýäs. Rugsat bersen. Tesirli. Bu gyzy otyr, balam oşunça bir hile. Ana indi bu gezek agyň üstüne atdym. Cibeka, prinsessa. Aýdym aýtdym diýip. Öçür, öçür. Durmady syrk taýyp.